Sefydlwyd adran rhwyfo yma yng Nghlwb Cychod y Tywi yn 2011. Nes i a criw o ffrindiau ymateb i ysbyseb yn y papur lleol yn gofyn i bobl i ymuno gan fod adran newydd wedi sefydlu yma. A dwi'n mwynhau a felly dwi dal yma rhyw saith mlynedd oddi ar hynny. Peth mwya sy 'di digwydd yn y pum mlynedd dwetha yw'r twf yn y bobl ifanc sydd wedi ymddiddori yn y clwb um, ar gyfer yn arbennig y rhwyfo, yn enwedig y rhwyfo Celtaidd yma. A nhw yw dyfodol y clwb a allai ddim aros i weld beth maen nhw'n mynd i wneud. Mae dyn ni gymysgwch oedran fan hyn heddi, mae dyn ni griw dan deunaw a criw dan un ar bymtheg. Maen nhw gyd yn newydd i rhwyfo eleni. Byddan nhw'n raso am y tro cyntaf yn Gynghrair Rhwyfo Morol Cymru eleni, felly ni'n paratoi ar gyfer y rasys sy'n dechrau yn mis Mai. A un ochr gwyrdd, coch i ddala, gwyrdd i rhwyfo. Nes i dewis rhwyfo achos nath mam cychwyn tua chwech mlynedd nôl a o'n i'n jyst yn dod lawr t'mod helpu mam yy mynd â'r cycheir i'r môr a a wedyn tua pedwar mlynedd nôl O'n nhw'n un yn brin, so nes i wneud e mewn i cwch a fi bod ati ers hynny. Jyst dod mewn i'r golwg fan hyn nawr, mae'r Cwch Coch Sir Benfro. Mae Alison wrthi yn arwain y criw heddi yn rhwyfo o flaen y cocs, a mae'r dynion i gyd yn y cwch dros i 70au, a maen nhw'n edrych mlaen i raso yn y gynghrair eleni. Maen nhw'n griw brwdfrydydd iawn, mae'n grêt i gael nhw ar y dŵr. Mae'r criw ieuenctid sydd wedi bod yn ni dros yr chwech mlynedd diwetha' wedi ennill yn cystadlaethau cenedlaethol, yn Iwerddon, a maen nhw wedi cystadlu ym Mhencampwriaeth y Byd yn cynrychioli Prydain. Felly ni'n prowd iawn o'r criw ieuenctid sydd wedi dod trwy'n drysau ni a ni'n edrych ymlaen i weld beth mae'r criw yma'n gallu wneud. Nes i ddechrau rwyfo yn mis Mai A, wel, sa i'n hoffi yy chwaraeon confensiynol fel pêl-droed a rygbi felly oedd e oedd e'n oedd e'n siwtio fi. Oedd y clwb 'ma'n yy croesawol iawn a yy ma' nhw'n annog chi i wneud eich gore' felly o'n i'n hoffi fe. Pump. Mae'r clwb mae'r clwb mor hwyl, mae pawb yn gyfeillgar iawn, pawb yn dod 'mlaen 'da'i gilydd yn iawn. Fi wastad wedi bod ar y dŵr a ni 'di bod rhan o'r clwb am blynyddno- blynyddoedd da, hwylio a popeth so ni 'di dechre rhwyfo i wneud ras mewn Llundain, a wedyn fi jyst i cario mlaen achos o'n i'n hoffi e'n gymaint. Ffordd dda i ymlacio ar ôl ysgol, a mae'n cadw ffitrwydd chi lan, eich cryfder, eich stamina popeth, a mae jyst yn ffordd dda i gwario amser. Yn ni'n edrych ar hyn o bryd ar gyfer datblygu'r safle er mwyn wneud gwell hygyrchedd ar gyfer pobl gyda anabledd, felly dyna'r project diweddaraf fel clwb a dyna sut 'y ni'n gobeithio cael mwy o bobl i mwynhau'r gweithgareddau 'da ni wneud yma ar hyn o bryd. Y ni'n ffodus iawn o rhan ma' cysgod dyda ni o'r môr, ni'n gallu mynd mynd allan bob wythnos, pob tywydd. Ma' llawer o glybiau sy'n ymarfer yn syth ar y môr yn gorfod stopio gynted ma'r gaeau'n do mewn, a ni'n lwcus. Rhyw ddeg munud a ni lawr ar y môr. Be sy mor arbennig am y clwb hyn yw'r aelodau sy ma. Chi'n cael y pobl ma pob dydd Sadwrn cynta o'r mis yn dod lawr i trysio'r clwb. A mae pawb yn dod at ei gilydd, timod, mae'n ma peth chi ddim yn cael unrhyw le arall. Mae pawb yn barod i helpu gili, mae pawb mor gyfeillgar yma. Dwi ddim wedi bod i nunlle sy'n cynnig y gwres yna yn unman o'r blaen.